Okay. A ka thei fiang lomi nan um suala keimah ka min cu Solomon se i atu Sweden ka umnak he kum hlei thum se ve cang ka nu le ka pa cun ka unau he in Malaysia nih a rak ka ṭhial mi kan se i atu video na zoh lio mi he atu kum thum chung amah Sweden mi sinah mino hruaitu ka ṭuannak kong a si i a pakhatnak na zoh rih lo sia cu atu ka YouTube channel ah khan zo ding um ka rak zoh ve te ke YouTube channel na rak le ve cha kai lom

Mah i ka mi na kong theih deuh na duh si ahkhan cun a tang ahhin zei lo amah i ka mi nih a website kha ka rak chiah lai mah khan rak rel ṭhan te u. Atu ka rianṭuannak bian ahhin ni hlawh pek in lahkhah pek in mu rian a ṭuanmi hi minung pathum kan si. A taktak ahcun minung pali si ding kan si nain music lei hruaitu kha atu lio cu kan herh tuk lo tiah kan ti. Minung pathum lawng kha lahkhah pek in rian an kan pek. keimah mino hruaitu cun atu mino pastor eh, cun eh, church pastor kanmah pathum kha rian an kan pek i kanmah nih khan zeikan ti lai rian kan tuan i kei he thlakhat ah amah sirian phaisan thong hlei kua khen ka pek e kawlram phaisa chun ting som thum hrong ke hei sing ha e atu kom nak pong te hen atu biak an pong te hen e in hlam ding khan ka pek che atu biakinn ni ani ngeimi kha mo ma kha man dim deuh rin ka pek e ma khan in kai hlan e chuan ke ma te khan kom ve e ka um da ka biakinn he zong ai nai te minute pahnih lok kha kien kal se okay lakha kong bihal na mo lai mi te lakha pe lolo in mi no hrui na se lo ani zuam deuh lai an fel deuh lai tia na ruat mo eh mino pakhat nih lahkhah pek lawng an kai zuam deuh lai ka feh deuh lai tiah ruahnak an ngeih sia kan cun eh, hruaitu a si duhnak kha ai ruah ṭhan hau tiah ka ruah eh, lahkhah lawng kha a motivation kha a si ding tiah eh, kei ka ruat lo eh, natein atu eh, na biahal duhnak kha cu mah kha si lai tiah ka ruat ve lo eh, kei ka zumhmi cu Lai Khrihfabu nih khin mino hruaitu khi lahkhah pek in, man pek in rian pe ve hna seh law a ṭha tuk hnga tiah ka ruah. Amah hruaitu a simi ca lawng kha si loin atu an hruaimi mino cun biakinn ca zongah khan a ṭha tuk hnga i anmah mino hruaitu zong nih khan eh, a rian kha ṭha te khan focus kha tuah kho hnga i, i tlam kha tling tuk hnga tiah ka ruah. I si kei ka zumhnak zongah Laimi nih hin maw

atu biang mi rian kan tuan te ahhin din caan khin kan pek mi um ve zarh khat ah nikhat ke din caan an kan pek cun thla khat ah weekend oi khat ke din caan an kan pek cun kum khat chung ah ni sawm thum chung ke eh, vacation kha lak kan ngah i a tam deuh cu atu June in eh, July thla lakkar khi lakkar ah khan eh, vacation kha kan lak theo eh, ni som thum cum kha mu i mah ni som thum kha zelo man pek in eh, zeikin ti lai din caan khan kan pek

ai khat dih lo ani in ai khat lo zer in ai khat lo thla in ai khat lo natein zer fatin ai khat pengmi cu zer fatin kan tu pengmi cu phun phun li ka chim hna lai mu a pakhatnak ah pray group kan nen kan i ngeihmi cun a pahnihnak ah basement kan timi mino tonnak kan ngeihmi cun a pathumnak ah zer pani zan fatin mino pumnak kan neihmi cun a palinnak ah meeting meeting kan neihmi atu pray group kan ngei mi he group paruk an se i kan then ning hna he an kumin kan then hna e ngak se chem he kum hlei thum an se i upa chem he kum kul an se e ke man upa chem kha ke ma ne ka shuai hna e a cana chun nu le pa kan then chan hai ki zong ke om aruang chu mi minung am tam tuk te ah khan nu khat ta tat ten chu ba khat ta tat ten kan then chan nai khi um e ma group pawl nai kha zar khat oi khat khan i tong peng amma an in chiao wa siloa atu biak na khan mo i ton ka se e na zi pakharin pathum lakar kha i ton e birwa se atam deu chu bible cha rel chun thla cham khat chun bihal nan ngai mi te te kha pakhal pakhat hale hruai tu ni khana thiam kho zat silo le thai kho zat kha le i bawm hna khi si i mah pray group i kei ka rian kha cu mah pray group hruaitu eh, kha kawl i hruaitu pawl kha an herh ning khan bawm hna i mah kha kei ka rian a si i mah bihalnak a rami cu atu facebook bihalnak a rami kha mu hruaitu pakhat nih a ngeih dingmi nuncan ziaza sining le hruaimi hna caah hruaitu ṭha si khonak ding ah zeidah a herh bik tiah na ruah kei hruaitu ka kawl te ahhin a zumhnak ah zeitluk in dah ai bia tak mu i a zumhnak ah zeitluk in dah nifatin a nunnak ah ai nunpi ti kha ka zoh hmasa i cun hruaitu zongah khin zei a hruaitu pakhat nih a rak ngeih dingmi herh bak ka timi pakhat zong cu zei ka ti lai a thiam lo caan ah ka thiam lo ai ti ngammi mu cun zei lo a der caan ah a dernak zong a langhter ngammi mah bantuk hruaitu kha an rak herh tuk an rak biapi tuk tiah ka ruah e atu atu biakinn lawng ah khan hruaitu si loin e khualeng nifatin a tlon len na um to nak zong ah khan atu a hruai mi mino cha khan hruaitu zochun awtlak hruaitu asi asi kha a rak biapi tuk tiah ka ruah ruah khan e hruaitu ka thim hlan kai che tha ten zai ka ti lai e an nun an col chang zang ka zo hmasa chi lenga zai ka ti lai keimah khan ton nih biaruahnak kha ka ngei ta fawn hnai mah hnu lawng khan zei lo hruaitu an sinak dingah khan rian ka pek hnai ka ti ai cang a pahnihnak ah basement atu mino tonnak kan tuahmi hi a biang nih hmun dangah inn an in neihmi inn pakhat kha si ka kha zelh tani zam po ah khan mino khan rak ra peng kum hlei thum in a cunglei po kha mu an rak ra i mah ka i tuah ding a ummi pawl kha cu atu muṭhai pawl candy pawl cawknak eh, cun eh, eh, atu TV game pawl cun eh, movie pawl zawknak kha maw cun sofa kha tampi kan i ngeih hna i khai chuak kan thu de bia i ruahnak kha lemte celhnak zong kha eh, mah bantuk hmun kha si i kha khan eh, mino pawl kha zarh zarh tami ca puan rak ra i khai rami kha caan ah cun eh, zan kha chung lut chuak mi kha minung som thum in zakhat lak kal hrawng khen se e khai rak rami kha kan mah biakinn e as you can tell I zarfatin rak rami kha si theng lo in biakinn he ai pe tlai lomi mino pawl zong khan rak rai cha cun muthai rak chawen cun an hoi le bia i ruami zong khan tampi i khai zan ke ke rian kha chu ama mino pawl kha ton e birua hnai cun len te chel pi hnai e o an sira kan haitlun len kha si ko i amah thai i basement i rian ṭuanmi pawl kha kanmah kan biak nih mino upa pawl nih khan zeikan ti lai rian an ṭuan a herhmi kha an bawmh hna i a herhmi kha an tuah tahchunhnak ah zan ah chang changreu ding hei si sehlaw amah nih mino upa nih khan mah kha thil khan rak cawk cia dih i amah nih khan zei ṭawan khan lak dih i atu khen di zuarnak pawl i phaisa an cawk ti an chiahnak phaisa a latu pawl zong kha amma kanmah biak ni mino upa khan si i biak ni rian ngeitu i kan bawmmi hna ka cu o bom an her tikah khan an bom an hernak pawl khan va bom hna ka si ko i a tam deuh ka cu atu an lawi hlan minute pahra minute hleinga chung kha kha zelo thlacam pumnak kan tu pi cheu nai kha khan kanmah biak ni rian tuantu ni khan caan kan lak theo i mah i biahalnak a chuakmi cu na zohkhenhmi hna mino pawl le midang mino pawl an i thleidannak an um maw? A tam deuh cu a zei ti lai an i thleidannak a tam deuh cu an biachim an biachim le an um to khi si ko. Biak nih a ra theng lomi cu an biachim te khan zei te vol pam hai ti biahrang an hmanmi kha tam deuh i atu biak nih rami zawk an hmang ko hnga na ti khan kan nih sin an um te khan an i sum deuh ka ti lai cu. mah nih khan an i thleidannak a tampi a langhtermi kha si zapiza mino pum he kum tampi an rak tuah cangmi se atu an sin kara thlan hem mu e Sweden ah cun atu bu tampi nih khin an i harh ngai mi cho zer fatin ne mino pum pi ke an i harh ngai nai a ruang cho eh church pakhat nih khan mino an i ngeih lo zong kha si fawn cun zei kan ti lai mino kha an rat duh lo zong kha si fawn natin atu ke i kumnak hi cu ke kum tampi khi zarhpini zam po kha an i pum peng e mah zarhpini zam pum ah khan amah mino lila nih khan caan an lak dih pum hruaitu zong kha mino cun pum i worship hruaitu zong kha mino i cun pum di in lakphak ti pawl atu cafe pawl din caan e tawun alami zong kha mino amah nih khan mino nih khan caan khan lak dih i biak ni rian ṭuanmi kan nih kan rian kha cu phungchim tu kha mu mi kha va kawl va sawm a si lo le cu kam ma nih khan phung kha kan chim a dang kha cu mino lila nih khan caan khan lak dih i zarhpini zan mino pum i kei ka rian pakhat ai tel ve mi cu Mino atu worship hruai a duhmi pawl hlai kha kawl hna i worship group pawl kha ser a si. I mah worship group kha pali kan ser. I thla khat ah voikhat cio kha, zan khat cio kha zei kan ti lai worship kha an hruai. I mah worship group nih khan leader pakhat kha an i ngeih cio i mah leader pawl kha kei nih khan zei ka ti lai thla khat ah voikhat silole cu zarhhnih ah voikhat kha ka ton hna i biaruah ṭinak maw, maka kan nei maka kai ka riang pakrai tel te ni si mino pawl lung ai rual nak dingah khen zai khida hruai tu ni tu a her te ta chunaka biak in na mino an ra du lo an rat kho nak nga zai bantuk thil da nan tu ton mah biaknak a ṭha ngai cun zeilo a leh zia zong khi har ngai na cun a fawinak le a tawinak kan leh ding si ahkhan cun atu tahchunhnak mu biaknak hin tuah ding pakhatkhat khi kan ngei hnga ekhai te ahkhan kanmah biaknak rianṭuanmi tu nih khan mino pawl kha va sawm hnai loin anmah mino le mino lila tu kha kan sawmter hna minung cu hawi kan ngeihmi ahkhan kan hawi lakah vialte lakhan a kan hruaitu pakhat khi um cu kan khawngsawng ti lai cu i anmah an hawikom lak an khawngsawng kha kan chawt ka chawt hmasa na e ama kha biang na chubun tuk chu tua kai tim chubun tuk chu kan tua lai na ho le rak song ve na rak ra kan te e ama an khong song nu asilon an khong song pa ar du kan chun a hole dang zong ni kan an zul ve e khatilai in kan kan kal chan khe tampi ve chun a chana chun kan instagram silo le chu facebook a chui zan chui ni chui chana chun chuban tok chom piana chu kan nei lai tin cha kan tiale chu chun ar chuak mi khan tampi ve ko

cun atu summer camp winter camp kong zong kha ceihpi hna i kan ni cu summer camp le winter camp kan tuah lai ah hin thlali hrawng ai duh khin meeting kan tuah cia cang planning kan tuah cia cang i khai te ah khan kan ti lai kan meeting tuah le kan planning tuah kha tam khun i atu mino hruaitu riantuan ah hin cun zei kan ti lai kan caan tam deuh kha cu atu meeting tuah khan a kal ve mah nih khan caan tampi kha lak ve Oi dangah video ka rak tuah dingmi cu zeitluk in dah Khrihfabu pakhat nih hruaitu i maw rian an pekmi asiloah pastor an ngeih ni kha zeitluk in dah an dawt hna i kha biapi ti kha a si lo. A pakhatnak ah cun a pahnihnak ah youth camp khi an ṭha dih maw? Khrihfa nih khin youth camp khi atu ding si maw si lo a thatnak zeidah um a that lonak zeidah um ti kha atu kum thum chung rian ka tuannak i ka hmuhmi in si lo ka rak kan chimh ve hna lai maw ka YouTube na rak zoh ca kai lawm